matete gape ke bošego ba tifrumete ya gago e robetše ke moka rene ra morasetša yeo ga a tshwenye sam le ge re ka mokgwetša a robetse ra dira lešata a ke se re selo leina la gago ke mang ke lerato e ke lerato wa ga mang ke lerato makofane e banna wa o ka re motho o bolelago ka ena ke a mo tseba o mo tsebela kae lerato o bolelago ka ena o tsena carletoons college and ebile o dira nursing a kere ee o tsena le nna kwa carletoons college gane wene o mo tsebela kae matete nka se kgone go tlhalosa gone bjale mara go na taba ka gore o tseba mo ke dulago gona so ka moswane o tlo nnata nako mang ke tlo go lata in the morning so ga o mphe 500 rantanyana go reka di-pills tsa go fodiša di-period pains e re ke go romela yona gone bjale o šomiša panka e feng so o tlo boela gae nako mang ni ta famba ku nga ri khale so i ye kwihi roommate ta wena matete ga gona o ile ga tjo le sugar date ye nngwe ya gage roommate ta we jona na te sugar date yo a ke re bashimane ba bannyane ga ba serious ka di-relationship e bola njhani na we i la ta ni byela ku i byelana te sugar date

Ni nga endla yini ku ri u tshika ku rhandzana na vakhalabya mara? Rakgadi, ke a tseba gore o humile, mara ga gona seo o ka se dirago go ntira gore ke tlogele dipolesa tšaka. Ni fanele ni vulavula na malume wa wena Tomasi mhaka leyiwa. Rakgadi, tlogela go itshenyetša nako hle. Nna ramogolo Tomasi a ka se ndire selo, ga ke mo tšhabe. yo matete o buile ka pela wa kwa lerato ke mang mokgekolo a dutšego mohleng lwene i am not an old woman you guys mo ka mong a hloniphe ragadi kentshane nana koro famba o ya kaye sweswi ya le nna ke nagana gore mokgekolo yo o tshwanetse gore a tsamaye gane wa yo ka re go nkgapuji ka mo goba ko wene mokgekolo o psintše

O re o ba aporegile, a no decide gore a tle a mpone. Kganthe ga a dule kgole le mo rena re dula gona. Awa, ba dula mohleng le mo rena re dula gona, yena le monna wa gagwe. Ke ba humi a kere gape ke bone koloi ya e driver go rakgadi wa gago. Yo, batho ba le ba bontšha ba ija bokoto shem. Ya, bona ba humile shem. ye wena mosadi ko wena o tloka bošego so sam o ngang raseli ebile mphetola ka mokgong ya kago ke re o tloka bošego so a o re kwene e be ke na le bagwera ba ka kua ga joo wena e be o le kae a ne re na lerato tlogela go mpotsa maaka mane ke re e be o le kae ke gale ke eme mo ke kokota o ka re ke legafa ande wena o be o le busy wa tlhamelang le bo lerato nkombela o nribalela for keeping you waiting O mpfola re bante. Wa ntsena gabotse, motho a ka feletša go betlile ka mpama. yo lerato ke re le kgone gona ba ile nrekela diaparo le founo ena na ke ya go duma wa kwa so o re sugar daddy ya gago sam sefane sa gagwe ke ena mang A a ka mmotšiša ka sona. Ge nka gopola today ge ke na le yena, ke tlo mmotšiša. Please o mmotšiše. Ke nyaka go se tseba. He banna, Lerato, gane gabotse go diragala eng? Wena le Sam o ka re le a tsebana ke re? Ga ke sure gore re a tsebana goba nna ke a mo tseba goba bjang ka gore ga se wa mpotša surname ya gagwe. Ai man, go na le mokgwa mo. Gape Sam le ena o boletse nto nngwe e ntirile gore ke nagane ka khudu. Ka moo ko ene o busy o butšha dipotšišo tše dintšhi ka ena. Gane, o boletse goreng Sam? Lerato, sa le wa ratana le monne ba rego ke Sam? Ebile Sam šetše a fihlile, e re nna ke tsamaye. so e ka roommate ya gago o gona wa o botšiša a sa nka go botša gore maabano ba etetše ke mosadi o mongwe o bolela ka cansane ya e ba etetše ke cansane o mo tsebela kae cansane wene o mo tsebela kae matete le letšatši la mohlolo o seke wa ba bontšha lerato senepe saka goba ba dumela gore a tle le wena ge wena o e tla gompona

yo gape ke re ka mo go nang le difounu tša go tura fela ke kgete ya bokae kgetha price e nngwe le nngwe o e nyakago ka nnete ya mla 5000 o ka no e kgetha a ke makale ge ke thomo go go rata ka two seconds yo gape ke re wa fa ka tšhelete ga o bapale sam sam ke a boa gona jwale ka pela wa kwa ke sa e kwa ko bona difounu tse dingwe sam o dile o di yaine mo mone ah ke tlo go rekela sa chike ya ka cell phone eish monna ape ke a o ruma mone ape nna ke tshwanetse ke change phone ya ka ei ape ke ya kgale ga o ne o sone o reka founu gone bjale eish e nka se kgone monna ape tšhelete ka bene le yona monna ke tshwanetse re ka patela sekolo fees ga ngwana ee ga ne o na le ngwana ya ke na le ngwana wa monnyana ebile o tsena kwa calitrons college eish gape re na le twenty years ka moka re sa bonane ke makale le ge o re o na le ngwana mara ke ile ka go founela five years ago ko gopela advice nako ela ke sa tsebe gore ke nyala cancane goba aowa mara ga zang kwa mpotsa gore o na le ngwana Eish ke lebata go boja mone eh, o se ka fela pelo mone e jengwe ke tlo o etela ko o dulane ke na le yena nka se thabela seo ke nyaka go mo tseba ngwana wa gago wena le gore monna o dia le ne ngwana mone tšeo o mpotšišago tšona di tlo go palela wara se o tlile go dira eng mo a ke dilo reka usb

yo yeses ga pampore papa mpona ga po tseba ke ile library go bala ka gore ke a ngwala ka moswane yo hei gape ka tla kae molloga wa kwa e re ke go semo gona jwale ka gore ke a mmona papa o tswile ka mo matete o ikgweditše founong e ka go rekela yona Ya, ke e hweditše. A re tsamaye ro e patelela gore re kgone go reka diaparo tša gago. Hei bana, ke lebate bank card ya ga kwa shopong. Ee, re ko omele morago ke e late.